आ हमरे बाड़ी में हमर बुढ़वा उपजा उपजा दै छै ई खा खा के पहलमान बन गेल छै हमहूँ खेबै एक महीना से बैस कऽ जते फड़ल छै सब तोड़ कऽ लऽ जेबै देखैत रही ने ई खा खा के पहलमान बन गेल छै हमरा नहि दै छै आ सब तोड़ लेबै हम एकोटा नहि रह देबै सब तोड़ लेबै बैगनो ने छै बुढ़वा की करबै छै क्या गेलै कोन बाड़ी करै छै कोन झाड़ी करै छै एकोटा बैगन भेटै छै एकोटा सब खा कऽ बैगन खा खा कऽ मोट भए गेल छै हमरा लागे किछु नहि छै जरल भुजो नहि छै जरल किछु नहि छै जरि गेल छै पजरि गेल छै एकोटा चीज नहि भेटै छै तू हमर पाछू पाछू की करे ले से कहता तू की करे आयल छी बाड़ी हम तऽ तरकारी तू पानि देने रही बाड़ी में पानि नहि देने रहियै तकर मतलब कि खाय के नहि छै थाम पेट नहि छै हमरा हमरा नहि भूख लागला कथी ला से करना छी करना ना छी फेर करे वक्त में भागल रहे छी करे के गप नहीं कर हां तो फिर तो तू केना दुबारी चले करे कुछ केली दुबारी

तऽ ओकरा भिने जे भनसा करतै तऽ ओकरा तऽ नून तेल दालि तरकारी तऽ नहि छै तऽ कहैके मतलब ओ जे चलि एलै बाड़ी एकटा तोड़ लगे तऽ हमरा जानकारी करना चाही ने तोरा जे बाबू ई कहै छै जे हम भिने खेबै तऽ ओकर उपाय हम ने करबै जे भिने खेतै आ तोहे दुनू गोड़ा जे भीड़ गेल हल लड़े हाँ, मार कर आज लगल हा हम तैला नहीं भिर लिए हमर से ई जैन बारी झगड़ा में झगड़ल जे कला ते समाज के लोग हंसते ने बेटा तिर तिर का ई की करलक नीर लग जाए देखू हम कह दै छी बाबूजी जेठ छियै जेठ किछु का कुछो न करैया तैके लागि हमरा रिस उठि रहल छै त हमरा नहीं कहना करते चाहिए रहल। ना। हम एकरा कहली ना। चुप अहाँ। हम एकरा कहली हमर रोपला छै नैया

ले, हट, ले, सुन ले। ना बात बुझै छ न ई छोट भए के इज्जत उतार लेलक ई निर्लजिया बेशर्मी तोहे जब एकरा कल हो जे भीने भंसा का के खेबै हाँ। त का के मतलब हमरा जानकारी करना चाहिए ने। जानकारी की करबै, जे बाबू हम बाबूजी? अलगे रहबै का- त तोरा का- हम सब कुछो हम ही न बाड़ी में से तोड़ के तोरा दे कान बैर भए गेलै सुनैत सुनैत ना कहलियै आब कान बैर करे के नहि छै आब अपने खेबै अलगे बाबूजी के देबै क्या के खाइला ओकरा नहि देबै त हमरा कहि देना चाहिए हाँ। ने तऽ हम ही तरकारी तोड़ि कऽ तोरा दैतियो हाँ। तू ख- करतह खैतियै ई झगड़ा ई गाम तऽ नहि घिनाबितियो गाम नहि घिनाइ छै बाबूजी बुझलखिन ने ई बेशर्मी छोट भए कऽ निर्लज या पतितिए ने एहन एहन बात बजै छै ने एकरा तऽ हम एक दिन ठीक करबै देखथुन लेकिन लोग नहि नीक कहतह नीक गाम गाम घर के हम लोग करबै एकरा ठीक ठीक छै हम गा- जाइ छियै आब लोग ताहि दुआरे झगड़ा नहि करै जा झगड़ा जा नहि करते जाइ छियै आब लोग अरे बाप रे बाप ये बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहिले देखबाक लेल सब्सक्राइब करू ई यूट्यूब चैनल मैथिली भगजोगनी संगे बेल आइकन पर सेहो क्लिक करू